Tye nino ma kibikwero kwede a lugum kom me Acholi. Daudi okelo gini ket Jildo i rwa. Walwongo gini Uganda Martyrs me tung kumalo me Uganda. Kineko gi wa con 1918 i kare ma gin gicito ka poko na i waco lok angeya.
Ka poko lok pa Kricito. Gin guto pi dini megi. Yes. Yes. And I remember abedo ka kwano history about Jilda gin ki okelo. Ni gin aryo eni wa nyodi wa katakis. Katakis obedo lupwonye dini ko. Yes, yes. Yes. So the fact that gin nongo gicero do pa do, dugola pa dugola, village to village, ma nongo giwoto miles and miles and miles, by then even lela bene nongo pud peke, can you imagine Emma ka cero ka ka ka gine ka pwonyo gine gospel nyo ka pwonyo lok pa Lubanga ki ki ki caden pa gene pa Yecu Kricito and and you remember by then nwo dong the I think the martyrs me me gene me kakany ene ni ma tye within the central region the Namugongo martyrs nwo gin dong giwango gi Nyo dong woko kineko gi o. so en gin gubedo among dano ma gin ol ol gunongo ah that that opportunity me kwano lok pa dini so I think that is how they all went like that because it was all over Uganda ni By then traditional leaders noo gin gitye ki mindset marac kom lok pa dini and and and by the way Emma ca mukene ka adok ka dok a cera way back a rewinding and you see history is a very good lesson ka ineno ngo lok matye ka time iwi lobo kombeddi ene ni itamo ni gwok nyo the colonial masters gin gubedo ryek tutwal gu why ni now jo eni kapo otero kong dini botgi they'll resist.

Gin bene Baiden, Baiden let me tell you Africans are bright kadi nongo ni pe gucero i gang kwan tye ryeko moni ma tye naco Of course. ma Lubanga miyo ki lutela ma mekwa me Africa ento kene kene ni en del lobo mukene ma nongo gubino giwaco ni no way how can a black man be brighter than me so but regardless of that religion came okonyowa maber tutwal weko till today we are talking about Okello

Wacobo ka tiyo ku tourism karacel ku religion nenedi? In the same spirit gin apar tye ka waco atamo ni the exact attention ma kimiyo ki third June martyrs is the same attention ma myero kimi ki kwe Daudi okelo gin i ket jildo i rwa i neno we kare ni eni nongo gubedo gin pye aryo ki wiye gin ego ni gin aryo keken and bedo wai kilwongo ni beautification pa Daudi gi was late kitimo la i 2002 eni yeah yeah yeah yes so it's it's a bit new but we can do better.

kama kiketo iye lega it becomes like you know while we are trying to promote domestic tourism kit ma dong owaco kwede ni we should put value you, you, you reap from where you invest gamente myero oket cente me neno ni kabedo eno kigwoko maber lwak ma kunu myero neni that is a scarce place kama icito iye Namugongo in ka icito in an ordinary day you pay 2000 shillings Yeah. to take a Adonyo walk iye. Yeah. around there Yeah. so eto eni

is the Gulu Archdiocese ma tye diocese madit me Northern Uganda so I think gin bene myero gu stepping up before even the government comes in it is through the Archbishop gin aye myero guco waraga ki gamente Yes. yeah.
Daudi Okello gini ked Jildo Irwa, ah, luleng ma gin ah, kikwerogi nyo ki beautify gin i nino ah, i mwaka alip aryo ki aryo gin guto wa i 1918 lutino matino mwaka apar wiye aboro ki mwaka apar wiye abungwen i kare ma gin gucako lok me tero nyo pwonyo lok pa Lubanga i kin piny ma kineko gin i Paimol. Bedo ki kwero me kwerogi nino dwe pyeraryo me dwe me apar mwaka ki mwaka pe tye ka wot maber tutwal wek tye ka cwalo